Bi navê Xwedayê Kurdistanê silav û rêz û xoşewîstî bo hemû gelê Kurdistanê. Îro li vê derê peyrawên Şahê Xanî

Ohê gelek navên dinên vê meşa dîrokiya neteweyî li vê derê hazir û amade ne. Mafê diyarkirina çarenûsa neteweyî prensîpeka bingehîn e. Divê miletê Kurd li ser axa xwe Serweriya xwe ya neteweyî pêk bîne. Ev mafekî gerdûnî ye ku li hemû cîhanê tê qebûlkirin. Hem hiqûqa îlahî û hem hiqûqa navneteweyî di gel miletê Kurd in. Ji aliyê serweriya siyasî neteweyî ve çi mafên miletê Tirk û miletê Ereb û miletê Faris hebin divê heman mafên Miletê Kurd ciya bin. Ne kem û ne zêde. Statuya siyasî neteweya neteweyê Tirk û neteweyê Ereb û neteweyê Faris çi be, divê statuya siyasî neteweya neteweyê Kurd ye û be. Ne kêm û ne zêde. Li Rojhilata Navîn weke ku hinek jî dibêjin, nexêr, kêşe ne sîstema neteweyî ye. Kêşe ew e ku sîstema neteweyî bi awayek pêwîst nehatiye danîn. Tişta ku aştî û aramiyê pêk bîne hevnasîna neteweyan e. Di Rojhilata Navîn çareseriya krîza navbera neteweyan ew e ku her neteweyek self determînasyona xwe pêk bîne û li ser asta herêmî jî dibe ku yekitiyek wekî Yekitiya Ewropayê yan jî yekitiyeka ku taybet e bi vê herêmê were avakirin. Eger Modeleka bi vî rengî nebe li Rojhilata Navîn dê kaos û şer û pevçîn her û her berdewam bin. Di tu qonaxeka dîrokî de tu hêzeka dagirker nekariye li Kurdistanê yanî li tevahiya Kurdistanê serweriya xwe ava bike. Bi dirêjahiya dîrokê gava beşeka mezin a welatê me hatibe dagirkirin jî miheqeq ji nava miletê me hinek rabûne û li hinek deveran raperîna xwe, serhildana xwe ragandine. Yanê di dîrokê de tu kêliyek tune ye ku ev ax bi temamî hatibûye dagirkirin. Yanê bi tu awayî di nava rûypelên dîrokê de teslîmiyeta vî miletî, Teslimiyeta mitlaq a vî miletî nehatiye tomarkirin û îro jî nayê tomarkirin. Ev yek heqîqeta dîrokî civakiya vî miletî ye ku xwe berdaye nava kûrahiyên dil û rihê miletê kurd. Ev giyan, ev rih teslîm nabe. Ji ber hindê divê hemû hêzên li ser axa Kurdistanê baş bizanbin ku pîlansaziyeke Li derveyî vê heqîqetê dê tenê temenê krîzê dirêj bike. Çunkî ev rihê milî bi tuha weyî teslîm nabe. Hewldanên wan ên ji bo bêstatûhêştin û bişaftin û guherandina demografiyê û hesabên cuda cuda dê bi tuha weyî Krîzê aş nekin. Êdî bi toyê nikarin me bi kirasekî dînî û bi çîrokên demokratîk jî bixapînin. Eger bêjin Îslam, Îslama Kurdistanî heye li dijî Îslama Kolonyalîst, Eger bêjin sosyalîzm, sosyalîzma Kurdistanî heye li dijî sosyalîzma kolonyalîst. Eger bêjin lîberalîzm, lîberalîzma Kurdistanî heye li dijî lîberalîzma kolonyalîst. Û eger behsa çîrok û çîrvanokên demokrasiyê bikin, demokrasiya Kurdistanî heye li dijî Demokrasiya kolonyalîst, dagirker û jenosîdkar. Yanê hûn belê hûn dizanin. Ku ji xwe banga me bo kê ye? Bo hêzên serwer û hevkarên wan. Hûn dizanin ku êdî hûn ji nava serê xwe heta binê pê xwe tazî û rût in. Êdî tu tiştek nemaye ku hûn bikaribin pê sextekariya xwe binixumînin. Welhasil îro li Kurdistanê Helwesta herî bi rûmet, helwesta herî gerdûnî neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî ye. Ne tenê Kurd divê hemû mirovên heqnas parastina neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî bikin. Ji îro pê de rengê siyasetê Dê wekî berî nebe li Kurdistanê. Êdî têna mezina neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî heye. Belê vê pêna mezina neteweperweriyê Êdî hemû tişt dane ber xwe û tu hêzek nikare vê pêlê bide rawestandin. Çunkî ev ji nakokiyeke heqîqî ya neteweyî peyda bûye. Heta ev nakokî hebe yan ev nakokiya neteweyî ya di navbera me û neteweyên serdest de heta hebe, Ev pêl jî dê berdewam be, têkoşan jî dê berdewam be. Helbet ev nakokî bi xwe nabe sedema dînamîzmê. Belê nakokiyek neteweyî heye ku hemo neteweyên serwer, hemo hêzên serwer li hev nakin. Lê belê ev nakokiya me ya di navbera me wan de bi xwe nabe dînamîzmek. Bi taybetî Kesên ku niha li vê derê amade ne, divê ha ji vê heyê yekê hebin ku ji bo ku dînamîzmek çêbe, dînamîzmeka neteweyî çêbe, divê îradeyeka neteweperwer rabe û vê nakokiyê derxe asta hişmendiyê. Ji bo ku di nava civakê de ev nakokî dînamîzmê ev xwe rabîne. Îro heweldana me ew e ku em wê îradeya pêşenga neteweyî bi rêk bixin, organîze bikin û rêbazeke nû bidine ber ciwanên xwe, bidine ber miletê xwe. Em. Bi vê rabûnê, bi vê hilwestê û bi hilkirina vî agirê Newrozê qel şekan neteweperwer ve ve dikin di nava dilê hevşengiya siyasî ya heyî ya li Kurdistanê. Divê êdî her kesek bizanbe ku neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî ranaweste. Yek rêyeka rizgariyê heye. Yek îdeolojiyeka rizgariyê heye. Yek rêbazeka rizgariyê heye ji bo vî miletî. Ew jî neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî ye. Em îro Rizgarî! Azadî rêya netewî. Rizgarî azadî rêya netewî. Rizgarî azadî rêya netewî. Belê yek rêyeke ye neteweperwerî û em li Kurdistanê ji binî vê rêyê tu rêyeka din nas nakin. Oşxwe hemî rê bin mehkûmê têkçûnîne em ê jî hemî te bi ev re temaşe bikin. Li ser vê bingehê û bi vê wateyê Newroz li hemî miletê Kurd û li hemî gelê Kurdistanê pîroz be. Mala we ava û mala xwedayê Kurdistanê ava.